Bwana ingene kuwa na ineno ng'ato mano ng'a ng'ato kosebedo niya ni ng'ama duong' tim gi maber ma kata kopo ni tho sani to inyal parigo koro ng'ama duong' owinjo tim gi maber ng'ama duong' minyal parigo yani kisabet ng'ama duong' duong' in eh, iga koso duong' duong' tinde miyo ji nyake pesa Duong' mane miwuoye? Duong' en na duong' weri gi pesa. Wawuo awuo e duong' mar higa.
Ramogi sani waparo gang'o? George Ramogi. George Ramogi iparo gik mane otimo. Mane?
Minyalo paro go George Ramogi. Dong' nogo gine?
Nogo nduma. Ra- Ramogi dong' nego nduma? Be inyalo paro wer moro amora kata mar George Ramogi? Eh, thumbe kane chon. Ha? Ipod tipare go basani to ok iwinjre. Onge thum moro amora ming'eyo kata mar jojirani. Ah, ok anyal paro. Chon to Eh? namako gi bat sani. Ok anyal paro.
Koro mae thum mwaparo godo George Ramogi. Iluongo ni George Ramo, George Ramogi.
wuoyi mawuok South Nyanza, winj thumno. Ere Iwinjo Aflina? Aflena iwinjo iwinjo gima ne George Ramogi ogo kuom Aflena Aflena to wero Eh. to gima nowero maduong' Ne noma. ne noma Eh. ne noma kadari sani opogore gi gima ji go sani sani weri gi masani koro bwana wadhi ir Dio Misian dio misiani yes
ento meke mok ang'eyo en ipare Dio Misian bende iparo bende ipare yes kata Isabella donge iwinjo

Dwani alto dwok piny. Idwa doyu kitere malo ma ma ma ondogoyie.
Mm. Winj thumno koro. Iwinje? Isabella.
Iwinje Isabella?
Mane nego to chiero.
Eh. An awinje. Haya.
Eh. Jathum mane kolela masin. Kolela wuod ga piyo. Wuod ga piyo kolela masin. Hey. Eh? Iparo gi thum mane? Inyalo pie mana gi kasongo. Ha? Ah, ah weri kasongo. Kasongo be. kasongo. Kasongo no kolela. Kidwa thum, weri gi tsani ma thum, thum jogi. Nitiere utho thum gi go thum. Kasongo be ng'e? Nyithi- Bolo menyo. Jogi sani utho thum.
Asal to giwuotho thum. Bwana in bise gimoro ni polo menyo. Kasongo.
To omenyo kok odwa odo. Kok odwa odo.
To koodo, thuru ero.
Walid ni wa- Walid Walid ni kolela di. Achiel, kolela Achiel. mate. Eh. Achiel kende. Walid ni kolela achiel.
Lidi. Iwinjo gima kolela no goyo. Eko mane, mane mi Iwinjo paro. ma ma ma moyaywa. Iwinjo. Awinje, Ah. awinje, ha? Yeah. Mathum kolela. Bas koro wadhi e ng'ane. Ah, dio misiane wasewacho. Dio misante wasapare. Wadhi koro Polo menyo bende wasaparo. Ma wasegoyo.
Wadhi ane koro ng'ane. Chad.
Ng'a. Omore.
Omore tisa.
Tisa.
Ha?
tisa. Eh. Kolo wuod ga piyo. Eh? Ha? Ha ok ok koli. Wan wadwuot wawacho omore bwana. Ok ouma.
Omore tisa. Oye omore tisa. Omore tisa ni mar kuli. kuli ne jagita ne. Ah, omore, omore ma wacho omore. Omore to embe no ber. Tok mane ma wacho, ang'o midani mondo mi changa nisa? Osa mi fumo omore nyingi. Mi afumo omore.
Ka be chal gi mar kolera. Da opogruok.
Kolera to ni mbele ne. Pogruok nitie.
Sawa.
Iwinje. Ah. Mano ber. Gita Ber. chalo gi mar kasongo no. Ah, ah. Ha?
Bwana jago demo thum. Bwana jogi ne go thum kasa ni utho thum nang'o. Mm-mm.
Walo moro donje thum ka. Maboyo ni ng'ato ne. Ko jothumbe ma chon to watieko. Ah, pok ok wanya tiyo. Ging'eny. Ok wanya kwano gi sani.
Then ing'ere joka ne go thum gi passion. Sani bwana gimoro donje thum ka bwana.
Thum achiel achiel migo sani. Gimoro donjo thum ka bwana iyudo bwana ng'ato twere molone duo yani otwere ma siane dog mabed mathin kama otwere ma kata ka oa e picha Nange momiyo siandane koso en. aa Kako twere. bwana sane jathum twere Eh? Ma kopo ni nene tiwacho ni hey, Ma ng'ane?
awa ochak wer. Ma ng'ane?
Eh? To kazi yudo ni ei tweruok ka, pesa be sida.
Tweruok pesa onge? Pesa Ei onge.
tweruok ni.
Eh. Iwelo pugna to.
Itweri pesa iongego tiwero pug rator tiwero bende gima ji e itweri ni kori ni ler Eh, ni ni ler an an ng'ane an asadonjo Eh. ni an kora ler an atwera Ndiye.
to an kweri Jona ji abich onge ji ok bi mielo twech twech
Ji ok bi mielo sura maber. Ni losori ni ni ber, ni an idonjo. Eh, Ni an kora chwer, an ni an koro kora imedo, ber. ni medo gi mo.
Imedo nyaka gi mo.
Jogi ok bi miel. Ni utwang' ni gima ber. Ondiek. Nanga dito kidwa wacho. Ok bi miel. Nanga dito kidwa wacho. Odonj Jesu wich machalo nade?

Don su ce ja. Su ce ne ni don ja so ba.
Bwana Dosi kama bana tomo. Udos kata ko poni ng'iyo i- ichung' ka to dos ni ka twekera Tingiye tiwacho ni macho jaluo mate jaluo mate Dosi macho dos soba. just word sober Mo gini go kodwa. ah ah Duero gini go. ah ah To nanga morwako mana go dwaro gimo miele. orwako doba Doba. Lakini weodos moktum. Koro moktum.
Eh. Ha?
Ndiye. Koro wero saina.
Ha? Bisa yo koro na saina. Ha? Eh. Omera. Ingo kata mili sento lo mondi. We kata mano bwana. Odoso go nyaka tum. Mar Kisumu. Nyaka eh mar Kisumu. Mowacho ni
ma a a olala kan mang'eyo gi ang'o paro loye.

Wani
uyiego? Ha? Ng'ama ok dwar en oyie it kamano. To masani to crock fitting.
Fitting onge.
Ah ah. God father be romo kama kuome. Bokwajo.
Koro nyathi to Odos nyaka nyathi ong'eyo. Ah, ah odos nyaka nyithindo ong'eyo. Kaka odos ne iyi. Odos to nyaka nyithindo ong'eyo bwana lakini. Gima watemo wacho Wadwok twech piny. Twech ma idhi tweri bwana ma long kendo twang'ni adiere ma kata Kenya na stairs. Ombiro.
Long en ombich. Ya, ang'a timore ya, ya, ilong mombichi. To thum sut bende li. Eh?
Koro ridonje pa. To thum migoyo.
Koro donjo.
Ah, koro koniero ng'ane odonjo. Ah, koro ng'ane odonjo.
Eh. Twech li. Twech li, twech li, twere. Bwana ma koro ji wachne bwana, we eh. koro idwa winjo. Mot mako microphone eh. Kata onyango rego rego. Eh, onyango rego rego. Mako jo mapod no mako. Mako ni pim.
Onyango rego rego. Nying rach lakini gimigoyo. Lakini jathum masani. Nying mit to wer rach. Wer rach, tweruok bende ber. Eh. Sura bende omedo. Eh, ang'o timore adier? Eh? Wawe ang'o timore? Ema nomiyo niwinjo ka ng'ano wero niya, Diomisian. Eh. Ni piny kang'iye, piny ni karange mos. pinyni kang'iye donge wabiro yudo gimwa dwaro pok wayudo pok wayudo pinyni kang'iye donge wabiro ringo kweli ng'wech be podi koso ng'wech wasani ah ng'wech osechako pok wagik e chunye but osechako jowangla nyicho osegolo nyaka jobenga industry te
Sani gidong' gi jorumba.
Kata rumba minenono, ng'ama inyal pimgo Opiyo Bilongo be onge.
Ng'a? Opiyo Bilongo be miel?
The Book of Love.
The Book of Love.